Олорбуттара эбитэ үһү оҕонньордоох эмээхсин Оҕонньор тыаҕа тахсан бултуур эбит, эмээхсин дьиэтигэр хаалан сүөһүтүн аһын, дьиэтин-уотун көрөр үһү Арай биирдэ оҕонньор тыаҕа туһахтарын көрө тахсыбыт, туһахтары көрүтэлээбитэ биир туһаҕар саһыл иҥнибит уонна улахан баҕайытык ытыы олорор эбит Хото, эмээхсиним бэргэһэ тиктэригэр саһыл тириитэ баар буолбут дии Оҕонньор саһылы быһыта сынньан өлөрөр мас ылбыт, ону көрөн саһыл ытыы-ытыы көрдөспүт Оҕонньоор, эн миигин өлөрүмэ, хара тыабар ыыт, эн тугу көрдөһөргүн барытын биэриэм Бай, бу тугуй, түүн дуу, илэ дуу? Оҕонньор биирдэ көрдөҕүнэ саһыл кыыс буолан көстөр, биирдэ көрдөҕүнэ саһыл буолан көстөр Оҕонньор олус муодарҕаабыт, «бэйи эрэ, кырдьык даҕаны ыыттахпына сатаныыһы, хара тыа маанылаах кыыһа бардын, эн миигин өлөрбөтүҥ, ол үтүөҕүн үтүөннэн төлүөҕүм, туох эмэ наадыйдаххына эн миигин ыҥыраар, ытыскын үстэ таһыннаххына, туох баар баҕаһынаҥ барыта туолуо» Оттон оҕонньор дьиэтигэр туга да суох тиийэн кэлбит, эмээхсинигэр туох буолбутун барытын кэпсээбит Хаарыан саал бэргээбин куоттаран кэбистиҥ дуо? Чэ, эмээхсин, бэргэһэ баар буолуо диэн баран отоһун үстэ таһыммыт уонна эмээхсиҥҥэ бэргэһэ наада диэн ботугураабыт эмискэ үөһээттэн сабыс-саҥа саһыл бэргэһэ түһэн кэлбит сотору соҕус оҕонньордоох эмээхсин байан-тайан барбыттар онтон дьон-сэргэ кинилэр хайдах байбыттарын дьиибэргээбиттэр Быдай-баай кинилэр байбыттарын эмиэ истибит, истэн баран ымсыытыттан кыайан утуйбат да олорбот да буолбут Быдай-баай хамначчыттара оҕонньордооххо тиийэн кэлбиттэр уонна оҕонньортон хайдах байбытын туһунан сиһилии ыйыппыттар Мины туспун үстэ таһыннахпына, үөһээ көрдөхпүнэ, туох баҕар баҕа санаам барыта туолар Будай-баайга тиийэн хамначчыттар тугу истибиттэрин кэпсээбиттэр, онуоха баайытыһын таһыммыт да туох да түспэтэх баран, оҕонньору манна тутан аҕалыҥ Бирикээһи истээт, Будай дьоно оҕонньору тутаары кэлбиттэр. Ол кэмҥэ оҕонньор ытыһын таһыммыт да сүтэн хаалбыт. Будай баай дьонноро оҕонньору кордьоон-кордьоон булбатахтар Хайа, оҕонньоргут ханнаный? Будай-бай, оҕонньор үстэ таһынан баран сүтэн хаалла, көрдөөн-көрдөөн булбатыбыт Хайдах чороччу хаппыт оҕонньоруттан туппаккыт да Будай-бай, охсума, көрдүү барыахпыт Быдай баай оҕонньору тутаары айаҥҥа турбут, суол устун баран испиттэр, баран испиттэр оҕонньордоох дьиэлэрэ кэлиэхчэ кэлбэт, арай суолга саһыл сытар эбит Быдай баай дьоно саһылы үрдүнэн тэбистэрэ ааһа турбуттар «Быдай баай, байаҥҥын бардамсыйбыккын, кыра харадьыны таҕастаабытыҥ дьэ үтэһэн туолар күнэ-үүннэ, эйиигин баайгыттан матарыам» Ити этээтин кытта буурҕас иллиэ бөҕө түспүт, туох да көстүбэт буолбут Быдай-баай дьоно суолларыттан туораан мунан хаалбыттар, өрдөйөр айаннаабыттар, аччыктаабыттар, сылайбыттар, күүстэрэ эстибит Быдай-баай суон бэйэтэ ырбыт, таҥаһа саба илдьирийбит Кини умнаһыт буолан, дьонтон умналаан аһыыр буолбут, быстан, дьадайан олорон хайдах курдук дьону-сэргэни атаҕастыырын, аанньа ахтыбатын дьэ өйдөөбүт хойутаан өйдөммүтүн, хомойбутун иһин кутурук үүнүө дуо, буолар буоллаҕа дии